ya yes iyi ndiyo ndiyo mubayiro wokupedzisira wochi 6 papatron pay kubva pamibayiro yese yatatanga kutaura mubayiro wokutanga kugoverana kwemaprofits kwema wechi 2 kudaidzwa kwaonoita vanhu indication iya yatoti kukokawo vamwe vako wechi 3 inge taona iri binary bonus yekuti unenge maside ako mairi ari kurema zvakadii Mochie 4 yenge iri 3 star bonus kuti vatatu vanhu ukaunza vanhu vatatu wobva wabhadharwa futi. Yechi 5 yenge iri renewal bonus taiona kuti vanhu vako vakango vaka upgrade upgrade unenge uchibhadharwa saka izvino izvi takuona wokupedzisira ndiwo kunonzi rewarding bonus. Rewarding bonus inotangira apa panoti reward

Kuzanganiswa mapoints ese aya kana azanganiswa manje iwewe wakupa wakupiwa mibairo manje ndo pekupedzisira papa apa kwamunoenda uko tichitaura kuya kusvika uko usati watombopedza ma 6000 ako aya imari dziya dziya kune vaya vanga vari kuunza vamwe vanhu vari kuinvita vamwe vanhu ndo chete vanokwanisa kuwana mibairo iyi kune akangomirirawo zviya zvekuti 25 yangu iya ndo inongotishandira haa apa usakaundi haupo unenge usipwa Saka kune vaya vari kushanda vaya vaya vari kutsvaga vari kuda zvekuita mibairo mibairo inenge iri yayo paunenge wasvika 3000 points unenge wakunzi uri one, uri one star leader unobva wapuwa pin badge rakaita kunge iri badge ramuri kuona iro riri eh, repetron pay ne100 dollars ukaiswa pa 6000 points unenge wa two star upuwa pin ne 200 dollars ukasvika 15000 points wa 3 star opuwa pini neiphone akumana opuwa iphone hanzi yawina yoyo wotorasa hako wopa mwana iwe unenge wapuwa iphone neapple watch mawachi ana apple aya anongoshanda kunge foni ndo aya anokontrola health yako kuti kana iwe pane zviri kuitika pauri wachi inotokuudza kuti e eh, shamwari bp wada kuita bp wada kuita chichi zvakangodaro e, ukasvika 25 25000 points waruby unopiwa computer inonzi macbook nepin ukasvika 100000 points unopiwa bhegi riya riya ravanodedza kuti mm, vanoti cancun cancun bag ndo mabhegi akanaka unongoona mm, mashops mm, emavhiri aya ekuti kazhinji ndinongoona vandowanzoona vainawo ndivaya vanoenda kundege ndege vanokwira ndege vaya saka unobva uripiwa bhegi iroro vobva wapiwa 1000 dollars pamusoro paizvozvo ukasvika 250000 points unobhadharirwa tiketi rekuti uende kueurope zvese zviri paid zvese mahotera nechii kuti unoona mutambo waunoda mutambo mukuru unenge uri kueurope unobva wabhadharirwa tiketi woenda ikoko ukaita 750000 points unobva wanzi wadiamond diamond leader saka unobva wapuhwa pini Wopuwa motikari inonzi BMW Mini Cooper. Mini Cooper yeBMW ukasvika 1 million 500,000 points unemva wapuwa unemva waita leader anonzi ambassador waambassador unopuwa pin wopuwa motikari inonzi jeep yeamerican made majeep ndeyekuamerica Ukazosvika 3 million points uno unobva wanzi wava president mukambani munomu saka waakupuhwa motikari yeupresident e, eh, motikari yeupresident yamuri kuona apo iyo yemercedes benz class g yaunobva wapuhwa iyoyo kunzi tiri kupa motikari president ukasvika 6 million points unenge wakunzi wa empara moziva empara chii mutongi chaiye unopiwa motikari dziya dziya dziri kunetsa dzamunongoona dziya idzo vamwe vakuzimbabwe unonzwa hanzi vana jinimbi dzavangari nadzo kuno kunonzwa ana joe william ndo vanombofamba nadzo idzi unobva wapiwa iyoyo epoch karera unobva wanzi uri empara ukasvika 10 million points wakunzi empara diamond leader unobva wapuwa imba unovakirwa imba yakangoita kunge palace inenge ine munhu inenge ichiita 250000 points saka ndizvozvi izvi ndo mapoints enyu ayaya maona paakushanda panapa saka mapoints enyu anenge akushandira panapa moshanda nesimba modedzawo vamwe kuti vaite mari musade kuita mari wega dedzawo vamwe kuti vaite mari muuye right ndinokutendai musati maenda zvenyu toda kuti tangai nekurejista nhasi kwete mangwana tsvagai munhu akakudedzai pano pagrupu kana kuti akutumidzirai vhidhiyo yedii kuti mukumbire kodhi mukangopiwa kodhi motojoina Munoona link yedu ndoiri pasi apa asi pari kushota code. Code ino yevanhu vari kutumira ivava. Saka munhu akajoinawo ndiye anokwanisa kukupa code iyoyo, ndiye anenge aine code iyoyo. Musati maenda zvenyu toda kuti mutitendewo nekuisa like kudzasuko munongoclicka kune button re like apo. Mukaona kune button rakatsvuka ipapo apo ri subscribe yewo kuti mavideo ese ati muite access kumavideo ese tine mavideo etraining zvakawanda nemamwe mabusinesses amuchaona Then moridza bheri iri kuitira kuti pese patinongoposta chinhu chitsva chinobva changosvika kwamuri mobva maudzwa kunzi kwaane zvitsva uko enda unoona. Ndinotenda kuti ma, mese mauya kuti tibatane tiite mari tiri pamwe chete asi musadye mega, dyaiwo nevamwe. Share mavhidhiyo edu aya. Share nevanhu vakawanda. Unoziva kuti uite mari kuti vanhu vauye hakuzi kuda kuti ingosheya uchingopa munhu waunofungidzira ukasheya paunosheya 10 ukaona 1 that is good paunosheya 20 ukaona vanhu pamwe 3 4 uri kutoenda saka share mavhidhiyo ayi share itai masheya akawanda torai kopai linki iri kuyoutube muchisheya muchitumidzira ukanga watadza kutaura ukangoenda kuma ma video edu aya ungawatumidzira munhu anozvinzwa ega zvatiri kutaura izvi isusu tiri vemushi affiliates saka tinokutendai mese nekuteerera kwamanga makaita thank you